Retirement is not a joke. It is a serious issue. It is a very important issue. ndakamboedzawo kutsvakatsvaka kuti ndione kuti Ah, ndikanotaura chii pamusoro peretirement which is permanent stoppage of work ah, kwete nokuti unoda but because it is inevitable that permanent stop, uh, stoppage ine maeffects asinoda kuti makorokotoi kuna maita nezvandaona pano kana munhu achinge aretire pane maeffects aripo some of them immediate Chokutanga, kana wodzokera kucollege kwete maika kwawakanga uri kana kuchikoro kwawakanga uri, vanhu vanoshamisika kuti nemhaka yeye wakuuya maigamba pachina kwekuti vamuke vachienda kubasa vagamba vachienda kwavanoenda kana vagamba vakabuda every morning vachienda kwavanoenda kana pasina zvizukuru maigamba vachasara voga asi ndakavara kuti maigamba vataura pamusoro pekunyora mabhuku kureva kuti vane basa rakawanda ravanofanira kupfuura vachiita to cut out nyaya yeloneliness because kana wasara woga pamba dzimwe nguva kana magetsi ariko unenge wangogara pasofa uchiona tv imwe yandikataurawo pamusoro pekuritaya ndechekuti kana waritaya you lose your status Principal vanonzi principal nhasi nenyaya yokuti ndiprincipo izvozvo asi kana mastudents vakaziva kuti ha ah, vazoida havachadzoke havachanditaita vanoti ah, masikati mama how are you vachidaidzira vari kure politeness yose yavaiita hakusina chero wanga uri professor kana kuti provision wa education director kana waretire you lose your status uye kuti dzimwe nguva Mukati mokuita mamwe basa, unogona kusangana nemaenemies evanhu vavaita madisizhini avasingafariri. Saka ivavo vanhu ivavo they want a spot post ndikwauri vanenge vava kukutaridza neimwe nzira dzimwe nguva isinganyari kunakisa asi ndafara zvikurusa vamaigava kuti vazhinji vamaisana navo vari pano vamwe kuda vanga vachida kuuya vangokoneswawo nezvimwe zvakati wandei asi Chinhu chakanaka chose eh, retirement ine mamwe maside effects okuti vana pavanokura ndaona vazukuru kuti vana ava vauya kuzoona mbuya vachipeperegwa retirement yavo asi kana retirement ine yapera kana vairi kudzobheka havasii mwana asi ndomwana vaifana kuvaraidza mbuya Achisara achidaro vakutaura pamusoro pezvikoro zvamusendo nemi hazvina kutikodzera zvikoro zvikadai zvikazodai zviye kuti ini dzimwe nguva hakungakwanisi kutora vana ava kuti vachengza zvakanaka asi ndo entertainment yavaigona kuwana mbuya ah, vachitamba na vazukuru zvandinoda kutaura pana kuti kuti retirement inoda very good relations between husband and wife nokuti mune masara muri two every night every day almost every hour every minute kana mukasadzivawo pa relationship iri very strong yekuti kana umwe achibuda unotaura kuti ndakida kwakati mukangoshowa mr ka vakasara vachitsvaka vanosara vachitsvaka nekuti vanee vasina kutaura naye unozoona kwamusi vakufonera manebha kana kuti kudii mozoona kuti makambotanga kutaura navanhu havarini because life haidi gapi saka relationship yelife haini gap inoda kuti pagare pakazadzwa kana zvikaitika zviite temurandi kana mukaitika kunobva kubusiness kwenyu mouya na 10 asi kubva na 6 especially kurima kuno variyo vakutotya vakutofundira kuti kana zvino zvakati zvikaitika nezvavanofungira kuti zvichaitika zvisingaitiki zvinenge zvakuitika saka what I'm suggesting is that uh, Imi muri vaviri zvino chidevelopai a much stronger relationship than yakanga iripo kare nekuti vaigona kusana nevana vachizirirana nezvembe zvana ivo nevetekewe wadai vanookutaura nayo vanodina vachinji bhebhe vanotaura nacho Asi zvino hapasina. Mr. Kapa is clapping you baby for my cup. Saka iyi vagamba havafanike kana kuti ndasiya baby kupa. Iwe uye kuti iwe ni baby. Saka ta pane mababes maviri ari mumba anofanira kurarama nemhaka yei marelationship akatonhora mumwe anoti ropa BP akaenda kuchipatara akatabura veduwee handisi kulecture asi ndoda kutaura zvishoma shoma pamusoro pezvi zvinoitika kana munhu aritaya kuti harisi dambe kuritaya inyaya yakakosha inyaya yatinofanira kugamuchira nokuona kuti taitei Ndafara zvikurusa kuti zvimwe zvandingataura panapa zvavanguaplaya kuna vamwe vari pano kana tichiritaya pane mabasic requirements anofanira kunge aripo paretirement chokutanga panofanira kuva nomusha musha wakanaka not too big nokuti ndaona kuti imba iyi nemakwira yakaita vagapa achatoraisaaa kuti fanira kune webedroom naigapa kuti vakunerimwe Remember that maage enyu angu amangokura mose saka ndikati munhu wakura takaenzana umwe wogara umwe achitsvaira zvinoita kuti yeye wacho unotsvaira wacho asi afe pahemu nokuti vachaiti hana kupedza oya mavisitors vowana zvinhu hazvina kunaka zvisina kuda zvakanaka zvanongoreva ndezvekuti kana vanhu vakura vanobatsirana vachibata pamwe chete panofanira kuva neinikamu Ndagonzwa vari pabasa vachiti taibuda tichiti tosova tichitiza principal tichida kwaiva kuita supplement roda kuwedzera nokureza income which every worker must do panofanira kuvawo paine ah, motikari hayi nekuti energy yokufamba kuti vaende kubus stop vachifamba vakatakura zvavanotenga vakuzobva vakazvitakura vachidzoka uye ava manheru deko jese rinopika mazuva ano hazviwirirani neage iyoyo hazviwirirani neage iyoyo haa izvi ndakambotaura kwana wangu kuti ona yakuti baba namai haisi eh, oda haisi asi kuti ah, taakudependa on you but first your needs kwakuri ikoko Kutanga magadzirira mamidzi enyu zvose moita asi mozoverengawo kuti a tine dzimwe chembere dziri kuba uko dzinoda mahelpa akati akati rikaititaurei vana ndichiti isu savabereki hatigoni kukumbira zvinhu kwamuri mukatozoona taakukumbira we have gone very desperate zvinonyadzisa kuti mubereki akumbire mwana wake chero mari chaiyo chaiyo All I am saying is vana dem kava sensitive uye nemaziso ari sharp ndichiona kuti baba chii chavanoda chii chavari kustruggle nacho what are his problems moita step in then in that case tinoramba tichikura tachembera hedu asi tiina vabatsiri vakakwana vanotibatsira nengwavo yokuti kana munhu achiritaya haafanira kunge aine zvikwereti zvakakura nokuti munogona kutorerwa imba pedzai zvikwereti zvenyu muite kuritaimende mapedza musisina zvikwereti muchiti propati yaminayo ndo propati yenyu chaiyo namba ikazosakana ikazeta sei asi munenge magara zvakanaka the other partner must understand kuti munhu uyu nokuda kwebasa raaiita vava nemawitness akati akati kuti akati kuti akati kuti and must be very sympathetic to the extent of helping wherever it is possible tikutaura patinoone period of ah, retirement which is a pleasure to us today But to some it's not a pleasure. It's like prison. Wozodemba kuti ah kuchembera kwangu kwakaita sei wopedzera vachiti Mwari zvakaipa. Tinogona kuita sei? Let's develop a relationship with the church. Ndokuti kuchurch tinosangana every Sunday. Tozochita ma activities kusungana namadzimai, kusungana nevana baba, mai nyangwe mukainda vanoziva kuti kana baba wavo vako vanouya nemessage dzekuzotipa dzavanopuwa ikoko ikoko vanoenda vanopuwa kuti munogara kugara nevamwe venyu sei nana maiwo kuti munogara navamwe sei saka kana takura kudai hatisati tichiri vanhu vomubhawa tavanhu vomuchechi vokuunganidza marelationship nehama dzakawanda

Uh, estate kunoguguza pamwe pane imwe imba it's very difficult that's why i was talking about relationships within relationship but within the church is acceptable zvinogona kutibatsira regai ndirambe ndichiti Where there is poor health, kubika chaiko chaiko nekutsvaira chaiko chaiko kunenge kwatova basa rokugovana harizati richiri basa rokuti nokuti iwo nomukadzi wangu saka unomana kuita izvozvo kana ndikaona kuti munhu wako nowobika ndotozouya ndobika ini kuitira kuti uya wakaritaya kubasa wakachembedzwa ari kubasa nevaishandisa vachiti mastandards ari very low this is what we think every time ndoziva kuti kubasa dzimwe nguva Vanotiretenda variko kubasa asi tafanira kuti principal chokwadi kuri munhu wakanaka. Regai ndiverenge mumwe munyori aitaura pamusoro penyaya yokuti don't blame the economy. Dr Norman Vincent says many people are held back, are held back by blaming the economy. Become a hospitarian Kutiona zvinhu zvose zviri positive, zviripo zviripo possible but not the other way around yokuti unoona zvinhu zviri negative. No matter how dark things seem to be or actually are, raise your sights and see possibilities raise your sights and see possibilities. Always see them for what they are.

uri health uchikwanisa kufamba failure to confront the hardship kills but mahardship acho zvavo haachiburayi asi kutadza vanozvanzi kana wawira mvura unofanira kusimuka kuti ugobuda ufambezve zvakare tino kana ukawira mumadhaka ukagaramo watova wemadhaka Hama dzangu regai nditaure ndichiti ini nokudawo kuti ndakamboitawo head ndikapedzisira ndava very irrelevant kana machitaura zvisina namatoos asi ndoda kupedzisira ndichitenda vagapa ndichitendawo navose vakoko vauya haisi uh, responsibility yangu kuti ndiendawo uya ndikawana pasina vanhu zvaikundedza picture yekuti Vanhu hama yangu nehama dzangu dziri mbiri dzinogara sei navamwe uye dzinoshanda sei navamwe vokukereke ini aimerifoma ndo basa redu ratinofanira kuita kunyengeterera vanoritaya kuti varambe vachishanda vakatarira mberi kudenga upenyu hunotevera Vasangorangarira zvepano chete zvinosara, nokuti hatiendi nazvo zvinhu izvozvo zvinosara pano. Varambe vachiita saizvozvo. Saka ndiri kutaurawo kushamwari yangu ah, namai Gamba kuti ah, kukereke kwamakati unoda kuita, revesai, raramai mukereke imomo, nokuti ndidzo hama dzichatibatsira kana imi matanga kana umwe wenyu akatanga kuzokuigai. Nokuda kuti zvakakosha mukati meupenyu hwedu kuva nokukereke. When I met Mr. Gamba, takanga tiine almost the same problem. Chandinoda kutaura ndechekuti kana vakwiri vadoko vari pano, kana uine poor background, ah, it's not a case Mukatarira mamirire atakagara panapa, hatidi kutaura zvekuti vagamba vakazvarwa mhuri yakadii, vakakura sei, vakadii, vakatambura sei. But what you see a picture yamunoona haizi yepoverty. And then the background itself. Saka it is not your background which is a disadvantage. It's your failure to apply yourself which is a disadvantage. Saka retirement yenyu maigamba. Yatibatsira kungotaura vosese vamwe vaheadmaster vakaritaya tatajaira maassembly nhasi ndawanikidza wawazi ai inyika yasituation yatokuita maassembly saka ndikataura zvakawanda ndikapedzisira ndichikanganisa assembly yangu zvinoda kuti mazvita henyu regai ndipedzise ndichipa maigapa ndavagapa ndima mbiri dzatoda kuti mwadziverenga vamwe tichinzwa

I fought the good fight. I finished the race. I've kept the faith. Yes. Pana ane pepe rishona here? Eh, tuda kuende hore chishona. Ndarwa kurwa kwakanaka. Ndapedza rwendo rwangu.

Asi Ishe wakamira neni, akandisimbisa kuti ndipedzise kwazvo kuparidza kwangu, vahedheni vose vanzwe, ndikahwirwa pamuromo weshumba. Mazvita henyu mashoko iwayo mashoko makuru, ndaa ndati chipo. Chandingasiyira mai Gaba vaziva kuti vakarwa zvatanzwa panapa ndezvomukundi mukuru asi murwu wakarwirwa naMwari akachengetwa zuva nezuva kusvikira zuva ranhasi nemazuva achatevera mazita enyu nokuteerera shoma shoma zvakanga aindotaura zvakawanda inenge iri yeredi iri tsvuku Then two, nekunetsa kuri kuita mafuta mazuva ano muriwo munjonjo. Then finally, because you can't afford hembe dzako dzinenge dzakubva kumupedikazi kumupedza namo. Thank you very much uh, Mr. Mzorori for such a wonderful chronicle of uh, uh, a friend. Uh, this time, ladies and gentlemen, I know because of our time we started late.

And uh, we'll hear from her. Vagaka pamusoro yemaigaka pamusoro yemusipo pamusoro vana baba nana amai nevamwe vese vari pano. Ini nhasi ndiri kunzwa kusara nekutenda Jesu naMwari pano kuti maigaka vakakomborerwa avo vaona kuti vagona kuritaya pane vamwe wavakaticha navo vakatadza svika paretirement asi ivo negomborero ravo vakagona kuti vaone nguva inoyi yekuritaya nekudzidzisa vana vavo vese vakapedza kusara kwemwana mukomana mupikachi akuuniversity ini ndakadzidza chidzidzo kuna mai gaba apo ndakajoinawo pabelved ya 2004 vakatondibata semunin'ina wavo saka ndinongovaita sabig sister kana kuti vakoma pachikaranga ndakasvika vachindipa munhu asina kuomera neknowledge aigona kundipa malecture notes zvonzopa mzira vakadai kana zvimwe zvandinge ndisingazive ndaikonsulta kwavari Uyezve, nanhasi ndichiri kupokonsulta ndakauya ivo vari LIC asi nekuchinja chinja unoitwa zvinhu ini ndakazenge ndaa LIC iwawo apo wakangwa PP office asi aiwe munhu akanga asingati zvinhu hazvina kupera kana kuti pane maskins ari kudiwa kana kuti any work iri kudiwa kwaprinciple kana kwahod munhu aiweka zviri very hard And then chimwe chinhu chandakadzidza kuna mai gaba yaive order kana vana mastudents acho vanhu vaitoziva kuti mai gaba vakatipinda mulecture room machera asina kupira zvakanaka vaitanga vagadzirisa ndofunga akoma yezvino tatisisina vana maugara nababa mukuru

Vanzi munogona kuita zvamunoda because uh, she is exonerated you from your order. Kana vakuchaira chaira, tsikai pavachaira. That's the order now. Right, thank you very much, uh, Mai Masawi, for that. And uh, it talks more on the life, professional life, Yamaikapa. Uh, she loved order. She is orderly.

not vavakatanga navo vakatanga navo havamwe ah, vavanhu vakuru but vavakaticha college vamwe vacho vari panapa saka one of them irene will stand up and give an account of my gapa pamusoro ibaba naamai gapa pamusoro iprincipal vedu pamusoro ihama neshamwari inoda kutenda mwari zvikuru isakatanga pavelvediya 2014 Ndikapedza 2019 muna February asi takadzidza zvakawanda kuna amai Gapa isi taivati gogo Gapa kana kuti mbuya Aruva. Vaiti vakasvika muclass vaida zvinhu zvakarongeka vaingosvika but I can't teach in this classroom a dirty classroom order munomu saka tese taibva tarongeka kutoziva kuti mbuya Aruva kana vakuuya havidi zvinhu zvisina kurongeka saka tava kutenda Mwari vaitikurudzira kuverenga vachiti vasikana verengai Mberi kwamuri kuenda uko munonoputsika saka haa ndinoda kungotenda Mwari zvikuru ndangofarawo kuti takadzidza zvakawanda pana Madam Gapa vachitidzidzisa kuverenga nekushingaira pakuita basa rechikoro ndinokutendai zvikuru Mwari vakuitirei zvakanaka varamba vachingokukomborai pane zvese zvamaitidzidzisa ndatenda hangu Thank you very much. Um,

Ko ivo vanatopembeya kwaRangoma hatishaikwi. Handiti vaitoti ndibatewo ruoko ndingazotsvedza muna mumwe uku. Chirimo chinouya uchakaona here kakorodzi? Pamwe pava nenzira apo kamuswaswaira iyo yava nzira yembeva kakorodzi kupwa kunge mazhanje. Ndasanganawo Neonga afa nenyota, uyo atinda nhora mutunhu pahuro apachada, nourwo rwowetsura meso kunge tsuro yajovera dota. Rurimi rwoda donhodzo, zvino.